Ko Tihirau te maunga, ko Whangaparāoa te awa, ko Kauaetongohia te marae, ko Te Whānau-a-Kauaetongohia te hapū, ko Te Whānau-a-Apanui te iwi, ko Tauira-mai-tawhiti te waka. Ko Rāwiri Waititi tōku ingoa. I tipu mai au ki te rohe o Te Whānau-a-Apanui. Ā, me Ngāti Porou hoki. Ā, ko taku kāinga tipu ko, ko Whangaparāoa. E, ko taku kōhanga tipu nei, ā, kei Whangaparāoa hoki. Engari te kōhanga reo tuatahi, ā, i tīmatahia ki tēnei, ki tēnei rohe, ki tēnei moka, i tīmata mai i Pōtaka. I tīmata mai i te tau 82 ki Pōtaka, kātahi Ka tīmata mai te Kōhanga Reo o Whangaparāoa i te tau 83. Ka hūnuku mai mātou ki konei, ki Whangaparāoa. Ko ngā maharatanga, ko te reo o te wā kāinga nei. So, i roto i taku kitenga i wēnei rangi tō, kei te āhua, ko āhua tīni kē te reo Māori ki ōku taringa, ki taku titiro. I au e tamariki ana, ko te reo Māori e mōhio nei au ko te reo Māori o Whangaparaoa ake nei. Ko te, ko te nuinga o ngā pakeke i tērā wā, i tipu mai rātou i roto i te reo Māori. Nā rātou anō hoki i whakamāori i tōku ao. Ko te nuinga o te wā, ko te kōhanga reo ka ari i roto i te, i te whare kotahi. Ko tō mātou kōhanga reo kei te marae, kei tātahi. Ā, kei te ngahere, kei te awa. So, koina te, te kohanga reo i tērā wā. Ā, ko te manu pīrere, ā, tā Hēmi Hēnare, tērā koroua e kaingākau nei ki tēnei kaupapa i ōna rā. Ā, kaingākau nei ki ngā kaupapa Māori katoa. Nō reira, kei te whakaiti au i runga i tērā āhuatanga, i riro ai ki au te karahipi. Ko Tapaine i te ingoa, tā Hēmi Hēnare, te kaihautū o te hokowhitu a Tūmatauenga i ōna rā. Ā, ka hoki mai ki te kāinga, ko ia tērā e hautū nei i te Māori i roto i ngā kaupapa katoa e kitea nei i te puawaitanga i ēnei rangi tonu. Nō reira, i te mihi atu rā ki a rātou i whakapau nei te kaha mō mātou ngā tamariki. Māori katoa, mai te tīmatanga o ngā waru tekau tae noa ki tēnei rangi tonu. So, koina hoki tāku e, e mihi atu nei ki a rātou e whai whakaaro nei ā, mō, mō tā Hēmi Hienare, mō te kaupapa nei a te, te Mauri Pīrere. Nō reira, waimarie au ā, i riro i au tēnā, i riro i awahau tēnā kaupapa, tēnā karahipi. Ā, me te mea hoki, ā, mehemea kua karangahia he manu pīrere, ā, nā te karahipi ā, te manu nei ā, kia whai huruhuru, kia tare anō ki te rere i roto i te, te kaupapa e whaia nei au ā, mō taku tākutatanga. Ko taku tākutatanga, ko kite au i te oranga i roto i te kaupapa rā mō ā tātou tamariki mokopuna. Ko te kaupapa o taku tākutatanga ko te whare o Apanui. Ko te tāhuhu o tēnei whare ko te rau kūmara. Ko ngā heke, ko ngā awa, ko ngā pou, ko ngā karangaranga hapu. Ko te marae ātea o te o te whare o Apanui ko Te Moana nui ā Kiwa. Ko te waharoa me te te tomokanga ko whakaari tae ake rā ki Tauri Tōtoa ki Paepae Aotea. So koina hoki te te kaupapa o taku tākutatanga kai te kapohia au i ngā ngā kōrero kai waenganui i te iwi me te Karauna i roto i te kaupapa o te, o ngā take tiriti o te, o te iwi. Uh, hei, hei, he, mea, he, he mea tango whakaahua uh, mō, te, mō ngā tamariki mokopuna, mō ngā whakatipuranga e haere ake nei. Kia mōhio rātou i te, i ngā kōrero me ngā wānanga i waenganui i te iwi me te Karauna mō ngā take o te, o te, o te whare o Apanui, mai i tōna tāhuhu tae ake rā ki tōna marae ātea, ki tōna tomokanga, ki tōna waharo. Tae ake rā mō te hua ka taka mai ki ngā uri. Ehara mō, ngā, mō te whenua, mō te moana, mō te wainoa, engari mō ngā uri, whakatipuranga, Ā, kei mōhio rātou, Ā, anei ngā, ngā mahi o nā, nā pakeke i tērā wā, ā, mō te oranga o te iwi, ā, hei ngā rae haere ake nei. He nui ngā whakamātautau, he nui ngā whakamātautau, engari e, i runga i te, i runga i te pai, ā, ko ngā whakamātautau nei i runga i te pai, ā, kua kite au, so ko te nuinga o ngā, o ngā taumahatanga me ngā whakamātautau i mua i te aroaro mō te, mō te tuhi tākuta nei um, uh, i runga i te pai. So, um, kei te kite au i te, i te rama, kei tu atu i te pai. Um, engari he nui ngā kōrero hei kohikoinga um, kia whakaraua ki roto i te tākutatanga nei, i te tuingaroa nei, mō te hunga pānui, mō te hunga tamariki e haere ake nei. Koina hoki te kaupapa nei, mō rātou, mō te hunga e haere tonu mai ana mō te hunga, mō ngā, mō ngā, mō ā tātou tamariki mokopuna. So koina hoki te, te, te, kaupa, te tino kaupapa o tēnei, o tēnei tuhinga roa. Kei te kōrero atu au mō te kōhanga reo, engari ko te kōhanga reo, ko ngā akoranga mō te kōhanga reo, kei roto i te whare o Apanui. Mai te rau kūmara ki uta, ki te rau kūmara ki tai. So koina hoki tāku e, e kōrerohia nei, ā, he nui ngā kai mō te kōhanga reo, ā, he nui ngā mātāpono kei roto i te, i te tuhinga roa nei, mō te, mō te taha ki te mātauranga i roto i te iwi, mō te taha o te, o te, o te whakarauoratanga o ngā kaupapa katoa e hāngai tō ki te, ki, ki a Ngai Tātou te iwi Māori, o, ki a Ngai Tātou te iwi o Te Whānau-a-Apanui. Ko Te Whare o Apanui e, te kōhanga reo. Ko Te Whare o Apanui te kuru kaupapa. Ko Te Whare Apanui